I neno wa I but piny ma padi padi nwoya amoro bene lwongo ni honorable boss me ko tim pa ryemo tin atye ka lok ki bot ru I amoro kany amyero awac ka maleng ni an atye ki lok ma romo adek keken mukene wa loko koni me acel ene ni o wa kany macalo luwer omoko caden bot amuru keken ku omoko caden bot Acholi i wi lobo Alutu ni wan luwer watye acel. Pien ka dong ineno dul pa luwer oo kany, nongo watye wa ki music promoters tye kany, watye wa ki radio presenters gitye kany, watye wa ki event managers gitye kany ma nongo pud tye under uh, uh, music promotion. Watye ki lumiyo tam ki luwer, watye ki lunyodo pa luwer. Loka me acel eno. Loka me aryo ene ni luwer me kumalo me Uganda kicayowa pi kare malac wer i lobo Acholi initially dano obedo ka neno wer Calo something for a muyai onyo malaya. Ka atye alok, mi dogi niting pien an aye atye alok. Wic lok ma atye lokone. Luwer kiyetowa for so long ma nongo pe kitamo ni gin-ni obedo biacara. Ento wan watye i nyimwu macalo lumok caden ni luwer ma tye ki lutinogi i universities mapadi padi me wi lobo, tye luwer ma guculo mongi paka wa i universities tye kany an atye kine luwer ma gitye ka culo lutinogi i higher institutions me wi lobo gitye kinu kany luwer ma guloko wer odoko macalo biacara ma creating job onyo miyo tic i cing bulu gitye kany Watye ki jo ma gitye ki cruise mapadi padi ma gin guyabo. Iwinyo ni kite calo iyabo i Kampala kono group anga group anga pe amito waco nyinge an awaco ma gang kany. More Fire Entertainment, One Step Entertainment, Nile Republic ki mukene mapol ata. Paka wa bot jo aguma i gini weng wot ki cruise keken. Udwok level, udwok level me cac i kom luwe. Moro lok me aryo, ubed ki ngec ni gini eni pe ka pwonyo bedo malaya. Luwe gitye ki caden ma gimoko. Ngato mo mutamo ni en ingaki bini we peke. Wan i gini weng, ufor lubanga pwoya ni Wabedo ryek me loko werwa-ni ma obedo macalo akcident i kwowa. Wan pe odonyo i wer ni wamito wer, wadonyo i wer pi akcident ma wan opoto iye, en akcident-te dong obedo wer. Tin waloko odoko very beautiful, ento kadi watito ingo orwakawa i wer. pe gin mayot. Wan jo okene wadonyo i wer pien lunyodo to oko weng. Yo acel keken wek icam en aye wer. Lubanga dong okonyowa ki talent me bedo tye. Wawore, wuworwa, wan wuworwu. Wang Baibul ma yeto jai. ni luwer lumak jai eno i wang Baibul ma pe pa Lubanga. Eno mono Baibul mucoyo ka muro kany, mono Baibul mucoyo ki lobo acoli. Man eno mono wa yawo lumak jai konygi pe kono ngo kono ngo. Wan oyok ayoka ki jai. Man kema in iyokke ki muyeme i lobo kany, iyokke ki jai, jo mukene oyokke ki jai. Wanenu yo me konyo paco aye. Pe olok aksidenwa odok gin anyerewu. Ka wayokke marac okonyo oywawa wadug ka maber. Kuman ba. Lok me agikki, luwer wer ma yam kiwero me pyem ya an aloyo Bosmik, an aloyo tam Nufi, an aloyo Togo, an aloyo kono uh, Turki Sande, aloyo uh, Janet Priska i wi lyel kany. Laler Aceri akwanyo arwako i motoka pa Gilbert olanya me akaka wek ka pe guoyo wi lyel tiko dong adong olanya maber. Gitye ka bino i yo ca teka wuo colgi. Ero lamera arwako akaka. Arwako pingo luwe arwako Aceri motoka pa Gilbert pien amito ni Gilbert an Ki yam bol Antony, ma kipiko ni wan aye ludaa kiyete tutwal i kinwa-ni, wamito iwane dok wari tal i kin Janet Prisca ki Nishiri Princess, daa ma tere peke ma gitye ka rido daane tetek, wabikwo lemgi. Teka pe guwinyo lok watin. Sheri Princess, Janet Prisca, wun mege, mege madongo in the making.

I aksi kwon ma myero me wer ni, an dok arwako iye luwer apar wiye adek mapat ki The Nile Republic Crew. Arwako luwer mapadi padi apar wiye adek. Lucky David tye kine. Patola Baboyi tye kine. More Fire Entertainment, Eddie Wizzy tye kine. Lubanga midu gum, amaru, wawuru music obed biacara ma konyo wan. Pe ki mon ma dok odongo lutino tye. Ka diki ma yam mo bene okwanyo latin pa lawer-ni i nyomo, can ma yam wan luwer ma lunyodo wanongo, wan dong wek lutinowa gunyomme ki kuc, wamiu capot. Lubanga medo wugum. Apwaya.